Татар китабы йортының китапханәсендә һәрвакыт Рифкат Әхмедьянов дигән галимнең китаплары турында сөйлиләр. Чөнки әлеге шәхеснең шәхси китапханәсенең шактый зур өлеше музейга тапшырылган һәм ул китапларның үзенчәлеге бар. Аларда Әхмедьяновның кулы, култамгалары да, инде шәхси язмалары да табыла. Бик кызыклы китаплар. Ул китапларны үзләре турында бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде. Әлеге шәхеснең китапханәсе дә, язмалары да, үзе дә бик кызыклы. Рифкат Газизҗан улы Әхмәтҗанов, атаклы татар галиме, филолог, филология фәннәре докторы һәм этимология белгече. Этимология ул телләрнең, телләрдәге сүзләрнең тарихы турындагы фән, аларның килеп чыгышы турындагы фән. Рифкат әфәнде татар теленең этимологик сүзлеген төзегән галим буларак бик күпләргә таныш. Ул озак еллар дәвамында язылган, озак еллар дәвамында тупланган сүзлек. Ике томлык булып ул Рифкат абыйның гомеренең соңгы елларында басылып чыкты. Аның әле ул томлыкларны әле баетырга мөмкин, әле басылмаган материаллар да бар дип әйтәләр. Кыскасы, менә аның бер зур хезмәте, ул инде шул хезмәте генә дә аны тарихка кертеп калдыра алыр иде. Ләкин Рифат Әхмәд Әхмәдьянов моннан тыш та әле бик күп кызыклы язмалар язган һәм тарихта 20-нче гасыр тарихында үзенең эзен якты итеп калдырган галим кеше. Рифкат Әхмәтҗанов 1933 елның 10 июлендә хәзерге Башкортстан Республикасының Иглин районы Трубаслы дигән авылда, ул вакытта Яңа Юрмаш дигән исем белән дә йөргән авылда туган. Аның әтисе мулла кеше булган һәм инде Рифкат абыйга 6 яшь булганда аның әтисе вафат була. менә шушы ел авыр еллар сугыш алды еллары сугыштан соң сугыш еллары сугыштан соңгы еллар ачлык ялангачлык еллары рифкат абый шактый авыр шартларда үсә һәм инде аның абыйлары сеңелләре дә шул елларда вафат була аның нәселе гомумән кызыклы чөнки рифат абыйның нәсел чыбыгы нәсел җепләре мәҗит гафурига да барып тоташа ул мәҗит гафуриның да ерак туганы булып тора шундый асыл затлар, үскән асыл затлар тәрбияләнгән бер нәселдә үсә, үсә ул. 1947 елда мәктәпне тәмамлаганнан соң Рифкат абый Урта Азиягә китә. Анда китәргә мәҗбүр була. 48 елы, 1 елларда ул Пролетарск, Пролетарск дигән Э, бистәнең э, урта мәктәбендә э, белем ала һәм инде менә бу еллардагы шундый матди хәлнең авырлыгы аркасында ул шунда ук университетка укырга керә алмый ә аның югары белем алу турында әдәбият сәнгать юнәлешендә хезмәт итү иҗат итү турында хыяллары була. Музейда аның 15, 16, 17 яшьтә язган көндәлекләре дә, ул вакытта ук яза башлаган шигырьләре дә саклана һәм аның инде шактый иҗат иҗади яктан бай фантазияле кеше икәнлеген дә күрә алабыз. Шул вакытта инде бик яшьли, бала чагында ук ул үз фикерле һәм үзенең идеалларына тугры кеше булып формалашып җитә. Ниһаять, озак шундый мәшәкатьләрдән соң ул Уфага барып эләгә һәм инде ниһаять Башкорт университетына укыра кереп, биредә нәкъ менә филология юнәлешендә белем ала. Бу елларда аның телләрне тарихи яктан чагыштырып өйрәнү өлкәсе белән кызыксыну барга килә, төрки халыкларның телләрен һәм тарихын да өйрәнә башлый ул, һәм инде шушы тематикага ка- кагылган иң беренче э, фәнни язмалары да аның студент чакларында барлыкка килә, ул аны бастыра башлый. Күпмедер вакыт укытучы булып эшләгәннән соң, ул инде э, Казанга күчеп килә, Казанда э, Гайза Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтында эшли. Озак еллар биредә эшли ул, аның э, мондагы баштагы хезмәт стажы 32 еллык, шушы дәвердә ул институт планы кысаларында татар теленең өч томлык аңлатмалы сүзлеген төзү процессында катнаша, шушы сүзлекне төзегән коллективның бер әгъзасы була, татар-рус, рус-татар сүзлекләрен төзи, төрек-татар, татар-төрек сүзлекләрен дә төзүдә катнаша. Бу сүзлекләр барысы да инде басылып чыккан, төрле елларда аның инсан нәшриятында басылып чыккан төрекчә татарча татарча төрекчә сүзлеге дә бик популяр. Аны һаман да әле кулланалар, һаман да ул актуаль, югыйсә инде аның чыгуына 30 елдан артык вакыт үтсә дә. Димәк, бу елларда ул телләрне тарихи яктан чагыштырып өйрәнү юнәлешендә дә эшен алып бара. Һәм 70-нче елда Ахмеджанов татар теленең этимологик нигезләре дигән темага кандидатлык диссертациясен яза. Бу елларда аны тагын бер зур тема кызыксындыра башлый. Татар теле белән менә бу Идел буендагы башка халыкларның телләре никадәр якын, алар нинди уртак тарихлары бар? Чөнки аңлашыла ки, безнең төрки телләр инде алар бер-берсенә якын, Аларның танырлары бер, Ләкин төрки телләр дә төрле. Э, чуваш теле, мәсәлән, бик кызыклы һәм үзенчәлекле тел. Э, моннан тыш, татар теле э, белән бергә шушы территориядә яшәгән, бергә яңгыраган Идел буе халыкларының телләре дә бар. Удмурт теле, мордва теле. мари телләре, алар белән татар теленең нинди уртаклыклары бар, нинди тарихи сәбәпләр бу телләрнең ошашлыгына китергән. Чөнки татар телендә финугор сүзләренең һәм яңгырашының йогынтысы бар, һәм ул телләрдә дә татар теленең төрки телләрнең яңгырашы, йогынтысы бар. Менә бу турыда ул уйланып, инде шактый күп кенә мәкаләләр язган. 78 нче елда Сравнительные исследования татарского и чувашского языков дигән китабы басылып чыга. Һәм ул инде димәк чуваш телендә бик яхшы өйрәнеп, чуваш теле тарихы буенча да хезмәтләрен бастыра. Аның фикеренчә, чуваш телендәге вокализм татар вокализмының бер дәвамы булып тора, ягъни яңгыраштагы үзенчәлекләрне ул менә татар теле белән бәйләп өйрәнә. Гомумән, татар тарихы белән, татар теленең тарихын татар халкының тарихы белән бәйле рәвештә җентекләп өйрәнә. Һәм инде менә татар тарихында болгарлар зур роль урынлап торган. Ул инде болгарларның, болгар теленең хәзерге татар теле белән бәйләнеше турында да бик мөһим булган фәнни хезмәтләрне язып чыга. А, общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья дигән китабында исә а, менә бу а, Идел Чулман буе телләре берлегенең уртак сүзләре турында ул яза. Ягъни монда инде аңлашыла ки, татар, башкорт, чуваш, мари, удмурт телләре һәм шушы телләрдәге уртак булган яки якын булган лексиканы өйрәнү белән шөгыльләнә. Әйткән, инде әйтелгәнчә, чынлап та бер, бер территориядә укмашып яшәгәч, бер-берсенә туган булмаган телләр арасында да уртаклар барга килә. Бу бик яхшы сизелә, бик яхшы аңлашыла һәм инде Шушы вакытта аның этимология өлкәсендә дә эшчәнлеге тагын да киңрәк җәелеп бара. Озак еллар дәвамында Рифкат абый бик күп журналларга мәкаләләр яза, мәсәлән, Советский тюркология дигән журналда аның даими рәвештә Кыпчак төрки телләре тарихына багышланган язмалары басылып бара. Ниһаять, 1993 елда, инде Советлар Советы калганнан соң ул Татарский язык в Волго-Камском языковом союзе дигән докторлык диссертациясен яклый, доктор статусын ала. Бу елларда инде ул үзенең Казанда карьерасын туктатып, Башкортстанга кайта. Башкортстанда Стәрлетамактагы институтта эшли, Бөре шәһәрендәге институтта эшләп ала, профессор вазифасында эшли, кафедра җитәкли. Һәм инде безнең гасырда 2001 елда аның Татар теленең кыскача тарихи этимологик сүзлеге дигән беренче этимологик сүзлеге басылып чыга. Э, монда инде э, бу сүзлек э, фәнни популяр китап рәвешендәрәк язылган анда аны уку бик кызыклы һәм рәхәт ул мәгълүмат яктан безне бик баета ала һәм инде ниһаять Инде 20 ел диярлек вакыт үткәннән соң аның этимологик сүзлеге ике томлык буларак та дөнья күрде. Рифкат әфәнде шушы озак вакыт дәвамында ул әле татар этимологиясын өйрәнү белән генә шөгыльләнми, сүзләр төзү белән генә шөгыльләнми, ул әле тарихи әсәрләрне хәзерге э, татар теленә күчерү белән дә шөгыльләнде. Мәсәлән, э, Хөсрәү вә Ширин поэмасын хәзерге татар теленә күчереп, нәкъ менә ул бастырды. Э, яки Кытат гүбелек поэмасын, Юсуф Баласагуниның 11 гасырда язылган поэмасын хәзерге татар теленә беренче шундый тулы тәрҗемәсен Рифкат абый башкарып чыгарды. Ул тәрҗемә үз заманында безнең мирас журналында басылды һәм Хәзер вакытта ул аерым китапларда басылып чыкты. Ягъни Рифкат Әхмәтҗанов э, татарның әле этимологиясын, сүз тарихын өйрәнүгә чикләнмичә, безнең әдәбиятның иң шундый борынгы кадерле булган ядкәрләрен э, безгә якынайту юнәлешендә дә зур эш алып барды. Рифкат Әхмәтҗановны безгә тагын да тирәнрәк белергә һәм өйрәнергә кирәк. Ни өчен дигәндә, бу шәхес галим булудан тыш, әле гомер буена шундый әдәби иҗатчы да булган. Аның бихисап шигырьләре, языла башлаган, язылып тәмамланган хикәяләре, әкиятләре дә бар. Аның көндәлекләре бар. Ул бу әсәрләрдә шундый әдәби иҗат үрнәкләрендә Илфат Әхмәтҗановның киң иҗат фантазиясе ачыклана. Аның дөньясы, иҗат дөньясында булган үзенчәлекле фикерләр, үз дөньясына, үзенең тирәлегенә тәнкыйди карау, тәнкыйди караганы күренә. Рифкат Әхмәтҗанов балалар өчен әкиятләр дә язган һәм әкиятләренә ул хәтта шундый карталарын төзеп, тулы бер шундый фантастик фэнтези дөньясы төзергә омтылган. Менә тел белгече һәм шул вакытта әкиятләр язучы. Мондый мисалны без Дөнья тарихында беләбез, мәсәлән, Англиядә иҗат иткән Джон Рональд Руэлл Толкин үз вакытында бик көчле лингвист та булган һәм инде бөтен дөньяга ул танылган Балдаклар хөкемдары дигән романнарның романнар сериясенең авторы буларак, ягъни ул фэнтези дөньясына зур өлеш керткән. Менә әгәр дә Илфат Әхмәтҗанов иҗат дөньясына тагын да күбрәк игътибар биргән булса, бәлки Толкин сыман шундый зур әдәби мирас та калдырган булыр иде. Ләкин әлеге аның әдәби мирасы ул күбрәк кулъязмаларда сакланган, басылган өлеше дә бар, ләкин аерым китап булып басылмаган да беркайчан да. Һәм инде аның шигырьләрендә барыбер 20 гасырның менә 30 елларында туып, 20 гасырның совет чорын, Советлар Союзы җимерелгән һәм яңа чынбарлык туган заманны күргән кешенең уйланулары анда күренә. Ул уйланулар чынлап та Гаять кызыклы, чөнки, мәсәлән, ундүрт-унбиш яшьлек чагында ул мәктәптәге ниндидер шартларга, кагыйдәләргә риза булмаган һәм аларга протест игълан иткән. Шундый яшь кешенең үзенең киләчәген әле галим яки әдип буларак күргән кешенең шулай протест белдерүе, хакыйкать өчен көрәшүе ул инде бер соклануга лаек. Шул вакытта аның әсәрләрендә, кулъязмаларындагы әсәрләрендә яңарган фикерләр дә кызыклы. Ул халыкларны тынычлыкка чакыра. Ул балаларны, балалар өчен язган әкиятләрендә балаларны игелеккә өйрәтә. Аның тел тарихына бәйле рәвештә язылган язмаларында һәм менә сәяси вакыйгаларга бәйле рәвештә язган мәкаләләрендә шулай бик кызыклы фикерләр ята. Ул Башкортстанда татарларның һәм башка халыкларның хокукларын якларга кирәклеге турында әйтә, үзенең күзәтүләрен уртаклаша. Рифат Әхмәтҗанов тел галиме буларак та, тарихчы буларак та һәм инде бик азларга бик азларга билгеле язучы, шагыйрь буларак та бик тә кызыклы һәм игътибарыбызга лаеклы кеше. Ул 2018 нче елда вафат булды, үзенең туган ягына кайтып вафат булды. Вафаты алдыннан соңгы елларда ул янә Казанда эшләде, үзенең этимологик сүзлеген төзүне тәмамлады һәм инде менә гомеренең бөтен шундый актив дәверен, иҗади да иҗат иткән дәверен ул фәнгә, милләткә хезмәт итүгә багышлады. Ахмедҗанов бик күп телләрне белгән галим. Китапханәдә Тар китап йорты китапханәсендә сакланган китапларда аның шушы телне, телләрне белүе бик яхшы сизелә, чөнки аның китапханәсенең саллы гына өлеше ул алман телендәге һәм төрек телендәге китаплар. Моннан тыш, аның китапханәсендә төрле төрки телләрдә язылган һәм төрле төрки телләргә фин-угыр телләренә багышланган китапларны күрергә мөмкин. Хәтта индонезия теле кебек сирәгрәк безнең безнең территориягә бик бәйләнеше булмаган телләрнең дә сүзлекләре, ниндидер авыз иҗаты үрнәкләре тупланган китаплар күреп табыла. Болар барысы да аның фикер киңлеге, кызыксынуларының төрлелеге турында сөйли. Рифкат Әхмәҗанов галим кешенең бер үрнәге. егерменче гасыр картинасын күз алдына китерергә кирәк булганда без шушындый галимнәргә дә игътибар итәргә тиешбез әлбәттә безнең менә шушы лекциялар курсы ул интеллигенция тирәсендә бөтерелә рифат абый интеллигенциянең шундый бер кызыклы вәкиле әле ачыкланып бетмәгән вәкиле аны популярлаштырырга була һәм популярлаштырырга кирәк бәлки нәкъ менә сез рифат абыйның әсәрләрен халыкка җиткерүдә, якынайтуда төп рольләрне уйнарсыз.